Bon dia na nos Premier Evelyn Wever Croes, na señor Hermans y señor Rederstad di Bureau Rampenbestrijding Aruba, na señor Barkmeijer y señor Tromp di Meteo Aruba, na señor Marlon Cruz di Dewey, na Crisis Team, na nos miembronan di prensa presente na pueblo di Aruba na un y tur den sintonia hunto cu nos, bon bini den nos conferencia di prensa extra ordinario di Gobierno di Aruba pa awe djaranson binti nuebe di juni pa aña binti binti dos. Nos ta kla pa inisiá i nos ta bai pasa palabra mesora pa nos Premiei Evelyn Wever Croes ku ta bai duna nos e último desaroyonan pa loke ta trata e situashon di tempu, esta e Tropical Storm Warning pa Aruba. Bon dia Premiei Wever Croes, bon biní, adelante ku tur e informashonnan pa e pueblo di Aruba. Bon dia Sandra, bon dia na tur miembro di prensa presente, na miembronan di nos Crisis Team presente i tur esnan ku ta siguiendo e konferensia di prensa aki. Nos a yama e konferensia di prensa aki pa duna un update di e situashon di tempu. Nos ta mira ku e mal tempu a drenta e área di Karibe i nos a mira tambe ku su velosidat a oumentá. Pa ku esei, Aruba, awor aki nan entrante dies dos or di awe merdia, ta bai den kódigo kòrá. Kiko bo por spera ku kódigo kòrá? Kódigo kòrá ta e Den kódigo kòrá nos ta duna instrukshon na establesimentunan no esensial y departamentonan di gobierno cu nan mester cera awe merdia dies di osor. Departamentonan no establecimentonan no esencial, por ehempel botica, supermercado, tienda di hardware, pump di gasolin, tur establecimento cu no ta esencial y departamentonan di gobierno ta cera awe merdia dies di osor pa permiti empleadonan bay cas y cunsa prepara. Pa dos or nos kier pa establecimentonan esencial tambe cera. Pues, e botikanan, supermerkadonan, tienda di hardware, pòmp di gasolin, ku por a keda habrí un poko mas largo pa dos or, nos lokear pa nan sera tambe. Pa tres or transporte públiko ta stòp di kore i seis or di atardi nos ta bin ku un shelter en place. Shelter in place ke men ku bo ta keda paden i solamente si tin kaso di emergensia bo por ta riba kaminda. Kiko abo por hasi pa prepara bo mes mihor pa e situashon aki? Por ehèmpel, bo por kuminsá ku prepará den bo kas i den bo famia. Bo por kuminsá ku Ban kuminsá promé ku no drenta den pániko. Perkurá pa abo, bo famia, bo maskotanan ta na un espasio seif Kaminda bo tin sufisiente awa i kuminda, i tene familiarnan ku no tin un kas sigur den bo kas. No subi kaya si no tin mester. Perkurá pa bo tanki di outo di gasolin, bo tanki di outo tin gasolin, i keda informá via kanalnan ofisial. Perkurá tambe, si en kaso ku koriente bai, nos no tin indikashon ku esei lo ta e kaso ainda, pero den e kaso aki pa bo tin bo flashlight i pa bo telefon ta kargá. Kontrolá si bo tin un kit di promé ousilio na kas. Sera bo bentana i bo portanan bon. Kita tur opheto ku bientu por lanta rònt di kas. Sera e tanki di gas. Kita plòk di aparatonan chikito. I, si bo tin boto, esei ta di basta dia kaba mester a saka nan for di lamá. Skol ta será djaweps i djabièrna. Esaki nos a tuma e desishon aki djayer a kaba mirando ku nos ta na fin di aña eskolar. Nos no sa kon nos ta lanta djabièrnè, pero pa skolnan nos a preferá tene nan será. Sektor públiko ya a haya un sirkulario kaba ku ta sera awe mèrdia djesdosor i djaweps sektor públiko lo ta será. Esaki klaru ku eksepshon di departamentonan i òf empleadonan ku mester ta standby i esaki Te hefe di departamento ta stipula ku kónigo kòrá komèrsio tambe nos ta pidi pa sera awe djes dos or pa lokual ku ta trata e servisionan no esensial i dos or pa e servisionan esensial. Mi a ser bisa ku nos krisis team ta parat i tur e outoridatnan ta hasiendo lokual ku mester hasi segun e plan ku nos tin di Orkan. Nos ta haya ayudo tambe di Marina Real cu ta parti di e crisis team y tur ekipo ta cla pa mobilisa. Cruz Cora tambe ta parti di e operativo a traves di Sociale Zaken. Awe mainta mi tawata den contacto cu Prome Minister di Corsow, Señor Pic Pizas, pa desea ey y e pueblo di Corsow den nomber y enter e pueblo di Aruba tur cos bon cu pasada di e mal tempo aki. Y tambe cu Gezag Hebber di Boneiro pa desea enter e pueblo di Boneiro tambe tur cos bon y nan tambe a manda e mihor deseonan pa nos akinan na Aruba. Tambe a tuma contacto cu nos e Premier di Sint Maarten, Sra. Silveria Jacobs. Sint Maarten ta un isla ruman cu tin hopi mas experiencia cu nos den e area aki y a ofrece nos tambe cualkier ayudo y Secretario di Estado Alexander Van Huffelen tambe a expresa e palabranan aki pa cu nos. Mi kier pasa palabra pa señor Barkemeyer di Meteo cu lo duna un update pa asina tur hende por realisa e situacion cu nos ta den y loke mi ke pidi ta pa nos preveni en bes di lamenta. Danki Premier Wever Croes pa e informacionnan presenta na e comunidad di Aruba Awe Mainta y nos ta pasa palabra mesora pa señor Bart Meijer di Meijoo, Aruba. Bon dia, bon dia tur hende, miembronan di prensa y otro personanan. Mi tin cu bisa cu e ultimo informacion cu mi tin di e potential tropical cyclone aki, dus, E ola tropical fuerte aki cu ta di ochor di mainta caminda cu e tabata na latitude of djesun punto kuater noord y sesenta y seis punto kuater west, cu ta un treshen kilometer oost zuidoost di Corsow, of loke ta interesa nos, eigenlijk kuatershen kilometer oost zuidoost di Aruba, moviendo west. den un dus den un direccion west cu un velocidad astronomico de cuarenta y ocho kilometer pa ora. Dus el a aumenta barbaramente compara cu ayer. E como ta bisa e direccion di voorplanting aki di e sistema lo trece pasa bastar cerca banda di nos den oranan di awe tardi, Pa awe nochi, dus laga nos bisa esaki den oranan di atardi lat, pa oranan di eigenlijk trempan di mardugá. Esei ta siña nos slow down, no? Mi no ta spera esei. E efektonan eigenlijk riba tempu lokal. Lo ta awa seru mas o menos nos ta verwagt binti i sinku pa trinta i sinku milimeter esaki por bira un tiki mas tantu anto ku nos por tin street of urban flooding den sierto partinan ya nos por bisa ku e bientu. Nos por tin tropical storm conditions cu ta bientunan cu por rebasa como ta bisa e limite eigenlijk di caminda ta cuminsa e limite mas abao di tormenta tropical den gust, dus den rafaga, durante di aguacero mas bien. E kondishonnan di laman seis pa dies pia mas o ménos durante e parti kaminda nos tin hopi awaseru. Nos tin un small craft advisory den en efèkt, pero un small craft warning lo bira effective awe mèrdia djes osor te ku. Ocho or dje anochi awe. E pobordo ekstendé pa bira un tiki mas tantu tambe ora i nos ta pidi pa esnan ku ta atendé ku boto chikitu no aventurá riba laman si no ta nesesario òf eigelek keda pafó di laman mes te otro aviso. Dus esei ta eigelek.

Danki señor Bart Meijer. Nos ta bay pasa pa e siguiente oradornan y na final nos ta bin cu e preguntanan di nos miembronan di prensa den sala. Nos ta bay continua cu nos conferencia di prensa extraordinario y nos ta pasa palabra pa señor Marlon Cruz di DOA pa asina aki nos por sa tambe con DOA ta preparando pa cu e situacion aki di tempo. Bon dia señor Cruz, bon bini. Adelante cu tur e informacionnan. Un bon dia na tur presente. E pregunta, Kon debe ta preparando pa e tempestad aki? Den e kaso aki nos a prepara nos organisacion pa di diferente nivel. Un di nan ta sigur cu nos ta hinca envolvi den e beleidsteam y tambe den e operational team di bra pa cu e. Crisis team, pero seca nos mester debe y tambe nos tin nos crisis team cu a drenta den funcion desde ayera mañita y unda cu e nos tin un checklist cu nos ta cana, e checklist cu nos ta core den dje ta den e caso aki nos ta haci e ultimo controlnan ariba e limpieza di e roinan cu tini, nos ta check. Tur e avursistemanan n'e boka, pasobra nos ta kaba ku tur pa fin di mei, promé ku e temporada di orkan kuminsá. Pero manera nos por a wak den último simannan, dianan ta tin algun tiki awa a yobe, esei por trese shushi, trese pega den e sistema di riolering. Nos lo chèk tambe e kantidat di slangnan ku nos tin, material ku nos tin kumsa tene, ekiponan, pòmpunan. Nos ta revisá tur i nos ta sera partnershipnan ku sektor privá. Pa nos pasi uso di nan ekipo ora ku nos mester nan. Ekipo pisá for di bulldozer, loader, pompnan, tur esei ta wòrdu puni disponibel. Nos lo monitoreá tambe for di prekushon e nivelnan di awa den e parti pabou di Aruba. Esei nos ta wak, nos ta papia di Bouwplaats, papia di Divi Links i tur e salianan ku e bokanan ta oke i nos ta. Regla tur e barikadasan ku nos mester ora ku nos tin ku duna rispons durante ora ku e kai pasa, e rispons ku wòrdu duná durante tambe di e rikòvri si mester. I nos a pone tur nos otro partnernan importante den infrastruktura riba skèrpi. Sa e kimen ku nos a papia ku Waterfors Project Company, nos a papia ku CIC pa nan tambe ta riba skèrpi. I nan ta sigui protocol tambe cu nos ta ubica nan ora cu mester sali pafo nan tambe lo sali pafo pa yuda haci e caminanan accesibel bek despues di e pasada di e tormenta. Naturalmente durante e preparacion tur esaki a tabora asi y ora cu e cabi pasa nos ta bendrenta den e response phase unda cu cu e team completo di OT nos ta bay ta vigilando y drenta den accion. Si mester, y ora ey debe y su parti ta monitorea caminanan cu lo mester wor cera, paso lo por tin caminanan cu ta bay ta inunda cu awa, por ehempel, nos tin akinan Weststraat, nos tin parti di Nelson Orlando Oduber fi di Rotonde Noble Boy Construccion bay direccion di Superfood, y. Nos tambe ta monitoreando tur e bokanan ku awa unda awa tin bai lamá. Por ehempel Basiruti pa nort di Ritz-Carlton, si nos tin ku yuda e boka aki habri pa e awa por baha den den e área di di di nort. Nos tin e sluis di Bubali pa. Evaluá, si nos tin un habiele, nos tin Expova, nos tin un kanal grandi ku ta bini fi di Hato bin Tanki Lender bin abou ku nos tin wak si nos tin yuda e naturalesa habri pa e bai lamá. Nos tin tambe e Sun Plaza, nos tin Divi Links ku tin ku pone su pòmpnan drai pa nos saka e awa fi di e pònt di Divi Links manda pa lamá pa nos por baha e awa pa e awa di e barionan di Posa Abou. Hato por yega ekinan tambe y sigui bay lama pa nos por bahe awa mas lihet posibel. Y nos tin tambe naturalmente e area di Madiki, Palm Beach, Zeewijk y Poort Chikito pa monitorea pasobra nan kita areanan di inundacion cu tini y nos tin cu baha, mitiga e riesgonan cu tin pa cu e casnan por haya un overflow di awa. Y e trabao primordial. Di nos ta na e momento e wak pa e carreteranan di Aruba por drenta direct den funcion hopi lihe pa nos por restaura nos nos bisa nos dagelijks bedrijfsvoering di Aruba. Esai ta e e e trabahonan cu DW bin ta prepara, ma nen nos papia no ainda, e team ta preparando awe. Te ku trabou no ta wòrdu hasi ainda te ku e ta ari dos or pa seis or ainda. Nos tin algun trabou ta tumando lugá pa despes tur nos ekipo, nos hendenan, personal bai kas sosegá i wara pa despes ku di tres or di mardugá si ta nesesario ku nos tin ku sali, nos lo sali e oranan tambe. Danki señor Marlon Cruz director di Dewey pa informacionnan asina pa nos con Dewey ta prepara pa cu e situacion aki. Nos ta bay pasa palabra mesora pa señor Rino Hermans di Bureau Rampenbestrijding Aruba pa nos por tuma nota di con serio seriedad di e situacion di tempo aki. Bon dia señor Hermans, bon bini. Adelante cu tur e informacionnan p'e pueblo di Aruba. Danki Sandra, bon dia, bon dia na miembro di prensanan, bon dia na miembronan di Crisis Team presente. El a wordo anunsiá. Nos ta den koude kòrá. Esei ta konforme un rampenbestrijdingsplan pa orkan aprobá desde binti dieseis. Nos a adapt'é pa e situashon di un tropical storm, pasobra e ta ta traha pa efektonan di orkan. Minister Presidente a duna e sekuensianan di e akshonnan ku a wordo tuma atrobe. Nos ke enfatisá i rekordá ku esaki ta bay pasa pa sùit di Aruba. Nos ta bay eksperensiá efektonan nobo. Nos a premirá kiko lo por ta e efektonan i esei nos a trata na mitigá mas tantu ku ta posibel. I nos ta papiando ke ta bay di un tropical wave ku potensia di tropical storm. P'esei bo por a ripará tambe e adaptashon di e oranan. Mi ta recorda si cu nos ta na juni y e temporada aki ta bay caba na november. Ban tuma e coki na serio, ban prepara nos mes, nos di parti di gobierno a prepara pa nos response plan y si mester di adaptacion despues dje pasada dje esaki nos lo adapta Pa e high season mes di hurkan ku ta Augusto, September, ohala ku nan keda mas pariba di Caribe i nan no pasa ki bandanan, pero ban konsiderá esaki un momento pa nos check and balance tur nos plannan i asina nos por prepará mihó pa e siguiente. Kada Sistema, Kada krisis ta bin ku su mes un elementonan ku nos ta adaptá. No tin un standarisashon den esaki. Ke men, mirando ke ta pasa pa Sùit, nos mes ta tuma den hopinan serio. Por ta, awenochi, ora ke e parti mas pisá pasa, nos ta bisa ku nos a overreact na. Aruba, pero mihó nos prevení ku nos lamentá. Mi ta keda disponibel pa si tin pregunta. Danki señor Hermans di Buro Rampenbestrijding Aruba pa e informashonnan kompartí awe. Mainta nos ta bai pasa na e momentonan aki pa e preguntanan di nos miembronan di prensa den sala, den e sekuensia ku nos miembronan di prensa ta akomodá. Adelante señor Espinosa ku e promé preguntanan pa nos profeshonalnan, Krisisteam, Premier Wever Cruz den sala. Um, bom, te kere pa señor Hermanson, minister president, eh, tin un idea acaba de parte comercio nos haya diferente pregunta también de que dia comercio mes lo por reanudar operación, el otro mes hora después de eh, shelter in place, dus después de mañana seis hora, naturalmente me imaginar que tin también tin eh, situación. Eh, dankie per pregunta. Eta sine kinanan ko eh, sector comercial nos ta pidi pa awe jesosor. Pa e servisionan no esencial permiti e trahadornan bai cas, nos ta premira cu e codigo cora aki pa e aspecto ki lo dura te cu maña merdia diesdos or, pero claro mas den dia nos lo duna mas update. Si e tempo, manera nos a bisa ayer a plama, pasa cu no ta haci nos ningun daño, nos tur por lanta maña main ta bai business as usual, comercio tambe. Pero, den otro extremo, si el a causa hopi daño, nos careteranan no por. No ta aksesibel pa tur tur hende, anto yora nos lo tin ku ekstendé esei. Bo esaki ta algu ku mi ta pidi komersio pa keda alerta di dje. Permití mi aklariá algu ku mi no a bisa enfátikamente awor ei, Pa e establesimentonan no esensial nos ta pidi pa sera dje zosor, ofisinanan, e tiendanan, pero loke ta estunan esensial, pues nos piando kinanan di supermerkado, di botica, di di pom di gasolin, di tiendanan di hardware nos ta pidi pa keda un poco mas largo habri. Sin embargo, ora mi ta papia di e sector di horeca caminda ta duna servicio y nos hotel nan mester sigui opera, einanan si, den consulta cu e doño di trabou, ta importante pa e trahadornan sigui acudi na pia di trabou caminda cu tin cu duna e servicio constante einan. Pues, esey ta hopi importante pa enfatisa. Nos no tin un toke de keda na Aruba. Nos tin loke nos tin awor e kinanan. Den e oranan prome ku seis or di atardi nos no tin ni shelter in place ni toke de keda. Nos a djis pidi laga e hendenan bai kas pa nan prepará. Anto seis or ta konsi un shelter in place pero ku tampoko ta toke de keda pues esun ku tin ku subi warda Jesus or di anochi na hospital òf tin ku traha den hotel trempan nan mester por tin akseso pa yega na nan pia di trabou. Danki Minis President pa Señor Barkmeyer. E situacion di tempo aki hopi biaha bo ta haña cu e efectonan ta sucede despues di e pasada, mirando cu e paisnan tog basta lihé, e modelo atmosferico por ahí duna un indicacion caba si nos ta por primira algo manera estilo di otro ciclonnan cu bo tin un manera un rabo of algo asina ta bin su tras. Kisas dje bierna of algo asina. Wak esei nos ta yama lintering, moister ku instability, ke men por keda persistí den área pa sierto tempu. Den e kaso aki mi ta kere ku tur kos lo pasa lie dor ku e sistema ta pasa bai basta lie. Dus mi ta kere ku esaki lo bai perdurá tantu tempu no. Tin un indikashon kaba kuantu milimeter di awa ta spera ta kai riba nos isla? Sí, ma manem a bisa bo e ongeveer binti i sinku pa trinta i sinku, pero esaki por varia naturalmente. Kon e ta kompará ku otro pasadonan? Bon, nan mi bisa asina aki, Si mi kue por ehèmpel di Matthew na dos mil dieseis, e tabata, Matthew a duna trinta milimeter di awa. Matthew a pasa noord di nos, tabata un horkan. Anto el a pasa hopi mas slow ku esaki. Dus mi ta kere ku mi ta spera ku nos ta keda den rentji. Danki, señor Parkman. Señor Cruz, Marlon Cruz di DOW. Señor Cruz a tuma nota varios eksfuersonan di DOW a hasiendo roinan etsetera limpi. Por tin un mas un update riba esaki nan, nos a haya diferente yamada tambe di ciudadanonan preocupa cu nan ta mira stof el sushi a cumula. Kico ta kisas e procedura unda nan tin cu meld en caso cu nan wak un situacion asina of cu nan haya nan mes ta confronta un verstopping di un kisas un riolering of algo asina? Pak, den e caso cu durante tin e fase di preparacion nan por manda nos un mail. Na nos departamento e ta drenta den nos sistema pa asina nos por ubik'e i dun'e prioridat pa nos pas'e limpi. I nos tin, manera mi a bisa un ratu pasai, nos a hasi tur e chekeo bek kaba ariba e roinan i nan ta mustra den bon kondishon. E algun kaminda si nos a enkontrá ku tabatin un stof bentá den djel'e i nos ta pidi pueblo enkaresidamente pa please, No tira shushi den roinan pasobra e ta hasi nos trabounan mas difísil i konsekuentemente si nos no remová esaki e lo bai kousa un molèster pa e besindario despues. Danki señor Cruz. Por ultimo e aeropuerto lo keda meskos ku ayera? No sa si ta señor Hermans of Minister President si algo por a kambia tambe mirando ku e pasado hopi pas lihé. No, e situashon di aeropuerto keda meskos ku awor a informá ayera. Danki.

òf e ta manera un obligashon. E base legal ta mes un kalamiteit en verordening ku nos a bini ta usando durante di covid i ministeriele regelingennan ku ta wòrdu apliká riba dje. E diferensia ku covid ta ku dor ku esaki ta un peliger eminente nos no por warda te ora ku e ministeriele regeling ta traha pa implement'é. Esei ta e kaso den kaso di. di tormentanan, di orkannan semper. Dus e calamiteiten verordening ta duna nos e base legal pa esei. Sí, pero. I e no ta un peticion, e ta un instruccion. Codigo CORRA ta un instruccion. Sí, pero e ta basa riba un plan di horkan, dus a base di ki. A base di calamiteiten verordening e plan di horkan ta basa, Anto den kasonan espesífiko, por ehèmpel p'e sigur p'e shelter-in-place, lo nos mester di un ministeriële regeling. Pero bo lo por, den kaso di orkan i tormenta, apliká esei si ta pa salba biden di hende, promé ku e ministeriële regeling ta kla. Pero pa seis ora lo ta kla. Mi ta komprendié, pero tanten ku no tin un kalaminidat, kon bo por hasié adelantá? Mi ta puntra esei tambe p'e sobra spesífikamente. Nos ta den krísis. Minister Raad ayera mainta, esei nos a bisa ayera den konferensia di prensa, a eskalá e situashon aki na un krísis. A activa e crisis team y asina kinanan tur e areglonan a wisa e garantianan legal tambe ta aplicabel. Ok, nos ta bay wak. E otro parti ta construe, no, un parti toch pa ainda Prome Minister di con eigenlijk a cero scol djabiena anto a bisa si cu Gobierno mester traba, esaki ta un pregunta mas tanto di mayornan. ku. Sí, manera m'a splika ayera, e situashon ku nos ta den ta ku bo no sa kiko ta bai pasa. No, por ta ku ora nos lanta maña mainta n'e ora e kita solo solo, nos haña un dushi bendishon di awa, e damnan ta yen, ku nunkiera nan ta kontentu i nos tur por bai bèk na órden di dia. Pero tin un chèns tambe ku ora nos lanta mañan tin un situashon poko kaótiko di un mal tempu ku a pasa den anochi, Kamindanan. Nos sigui pasa den un par di aña pasá unda tur kaminda bo por yega. Awa a kousa molèster na skolnan etsetera. Den e kasonan ei, p'esei pa mañan en todo kaso, nos kier tuma e promé oranan di dia pa hasi un bon assessment. I p'esei pa gobièrnu en todo kaso, mirando ku gobièrnu mester sirbi i sektor privá i gobièrnu, nos a bisa mihó nos tene e instansianan di gobièrnu, Mañan na cas, por si acaso, si por ehempel DW mester duna un asistencia, e por duna prioridad na sector priva prome cu sector publico mañan pa nan por habri bek mas lihe. Pakico nos a e ora dicidi cu scolnan ta cera djabièrna tambe? Esey ta pa nos tin tur siguridad, pasobra scol tawata a kier a sali adelanta y nos a bay tuma e decision mas lihe dor cu nos ta na final di aña scolar. Si nos ta ta un otro temporada di aña scolar lo nos a bisa scolnan tambe Chawep so y despues nos ta wak kico ta pasa djabièrna. Pero awor aki Nana, mirando e experiencia cu nos tin cu e tipo di tormenta cu nos ta sperando, mirando tambe cu e e bo bisa e parti excepcional ta aki ta bini pa Zuid cu nos no tin mucha experiencia, nos a tuma manera nan ta bisa het zekere of het onzekere. Dus pa sector publico ta. No, perdon pa mi interrumpi. E ta eigenlijk mas tanto over di cu e mayornan, ja, nan awor nan mester. Wak unda nan ta haya opvang dor ku djabianan a mester traha, anto skol ta keda será. Dus esei ta mas tantu un un algu práktiko, no? Di kon lag'e e será e ora. Mi ta komprondé, pero esei nan mi ta kere ku nan lo haya solushon. Oké. E otro pregunta ta over di Ban bisa e parti di e e sistema di awa. Den kaso pasobra den pasado, eigelijk, gobièrnu a permití A hopi construccion tambe den area unda manera rooinan etc. Dus ya esey ta mi ta kere pa esunnan cu a traha un cas den rooi nan mes mester tene cuenta cu esey. Pero e tambe tin efecto riba e bisindario. Dus kico ta pasa awor den caso cu ya gobierno di un banda a permiti pa hende traha cas den rooi otro ta haya daño di dje, kiko nan por hasi? Nan por bin seka gobièrnu? Esaki ta mester den kaso por ehèmpel si algu manera nos ta papian di verstopping, dus bo ta haya daño, nan por bin seka gobièrnu pa claim òf reklamá? Mi ta kere ku den kasonan di e men nan di aman nan acts of God, e fors mayornan aki, e hurisprudensia no ta klaramente definí. Mi ta kere nos tin ku wak kada kaso riba su mes, pa bo por bai midi e grado di responsabilidat ku un gobièrnu por tin den kaso ku un hende tin daño. Bo mes a menshoná algun di e ehèmpelnan, mi ta kere kada un lo tin un otro grado ku gobièrnu tin un responsabilidat den dje. Entonces ami lo bisa laga nos wak, laga nos spera ku no tin niun di e dañonan ei. Mi ta enfatisá un biaha mas, p'esei tambe e ROPV ta asina importante i going forward nos tin ku perkurá pa e kosnan no pasa mas. Sí, i esaki tambe ta un pregunta di e área di Parkieton Bos, kiko ta pasa ku Ora ta pasando algo na dòmp mi no sa tambe ku sushidat etsetera tin algo speshal tambe tin ku wòrdu hasi einan? Dòmp òf parkit en bòs tambe ta parti di e áreanan ku por ehèmpel DW kaba indiká ku e ta monitoriá. Lo menshoná djis algun di e áreanan ku ta haña èkstra atenshon ku ta konosí ku ora awa yob'e hopi tin inundashon, ta kousa molèster, Algun por bira asta peligroso, pero berdad e e área ku DOH ta ta vigilá ta tur. Ke men si tin algu ku no ta bai bon nan por kita bos, enan tambe lo tin akshon. E ultima pregunta ta, ora koriente ta bai, unda nos por mèld serka DOH? Pasobra mi a kabi tende komo kontesta na mi koleganan por mail, pero ya bo no por mail, ya por bo mail via bo telefòn, pero ya bo sa komo kiko mi ke men. Kiko ki otro solushon ta ora koriente ta bai pa hasi? Laga nos pone asina aki, si coriente mester bay, nos lo perde nos comunicacion. Mas pone asina, nos ta dayways, nos tin un backup system, cu nos tin un generator cu nos sistema di IT lo por keda den bedrijf. y nos ta depende ora ey di seitar cu si por tine nos internet pa nos ta accesibel. Di otro banda ta cu si coriente mes bay total ey e pueblo no tin comunicacion via mail mas, pero nos lo pone acurato tambe e posibel number di telefonnan cu bo por localisa nos ariba djele.

I awe ya e pronóstiko a kambia, e velosidat a subi. E pregunta ta, Wak ta bou ta e direkshon? Ki posibilidat ta ku e direkshon ta keda mesun kos òf e posibilidat ta asina grandi ku e direkshon por kambia i por hasi nos mas daño? Esei ta e pregunta. Wak, E prome parti mi tin cu bisa cu e pronostico tin cu cambia pasobra nos ta keda monitorea y algun cos a cambia, por ehempel e voorplanting of e beweging di e sistema cu a bira hopi mas rapido. Di otro un banda, ta aki, sorry, mi no por a ripiti e. Otro di dos parti dje pregunta? E kiko ta e posibilidad? Kiko ta e èkte e posibilidadnan ku en bes ku e keda e mesun ruta e ta disdí deshié e pasa riba? Na manera ta bai duru asina e kambio di ruta lo ta minimal. Lo ta minimal. Ora ta bai duru asina aki e ta praktikamente un direkshon stèdi e ta bai. Desde e caso aki ta e ta west te west northwest pasobra e ta cambia di dos sete cinco bay dos ocho cinco bolbe bin back dos ochenta y siete ta keda e asey tin ta maken cu e obstaculonan ke ta encontra na su caminda por ehempel e islanan esey tambe ta haci e desvia un tiki. So es e kambio ke ta wòbele un tiki asina aki. Pero manera mi ta bisa e ta bayendo bastante aliye, cuarenta y ocho kilometer pa ora ta kalke outo ku ta kore na un medio speed asina aki ta duru. I influensia di pa loke ta e seronan ku nos tin mane pa sèi ke na Venezuela no por hasié un efekto ku sierto momento ke ta bin nòrtwèst? No, nan ta mucho leu pasobra e sistema ta eigenlijk riba den área di Karibe aki. Oke. Oke, mi mi otro pregunta ta pa señor Marlon. Señor Cruz, en realidad nos ta tende cu tin hopi preparacion ta tumando lugar ya cuminsando fe mei caba. Pero what about E ligging dje hotelnan, low-risenan kiko ta esunnan ku posiblemente lo ta esunnan ku ta bai hadia hopi mas daño. Ya tin preparashon pa durante i despues di e pasada? Pa loke ta trata nos low-rise hotelsnan, nan ta nan ta tin algu nobo ku tin akinan. Nan tin basta tempu, sigur un trinta aña plus. Desoreá, konstruí un rantawer aki nen. I nos a pasa tur tempu den djele i kada hotèl tin ku protegé su mesun fasilidat primordialmente. Un parti ku DB gobièrnu lo bai ta responsabel preokupá pa el ta sigur e aksesibilidat despues di un pasada di un tempestat asina i naturalmente e bichnan. Cuantu e erosion ta y kico nos tin cu haci pa nos restablece nan bek, trece nan bek den un condicion cu nos turismo por jumpstart di biaha trae djele. Esey ta nos preocupacion mas grandi. Ok, masha danki. Danki señor Cruz pa e contesta. Nos ta bay continua cu nos siguiente miembro di prensa den sala. Adelante señor Andrew Vrolijk di Tele Aruba cu e siguiente preguntanan. Den e caso aki Feliz Mainta, un pregunta mi tin ta si. Awa yena den un kurá ku riesgo di flooding. Legalmente ta permití habri un burá ku ne kuranan aki pa e pasada di awa? Mi no sa ken por kontestá esaki. Oke, si mi mag kontestá e pregunta, e Kódigo Sivil ta bisa ku un tereno mas abou Tin cu permiti y ricibi awa di un tereno mas na haltu pa e por pasa sigui su caminda. Sa e ke men cu e besiñanan tin cu yega na un acuerdo onderling cu ta habri buracu den e murayanan pa e awa por sigui cori. Awor si esaki no sosode, kico ta e procedura cu por sosode na e momento ey? Pak e ta un un burgerschil unda ku nan tin ku yega na otro pa solushoná e problema ei i si no e tin ku yama kuerpo polisial pa hasi trabou djele i brandweer pa yud'é lek esaki. Ayera ta tin un situashon ku a sosodé, DOW mes a atendé ku e kaso aki. Área di Pos Chikito ta sigura awoki pa loke ta trata e pasada di awa n'e situashon ku a presentá? Ok, nan a spone asina aki, Poho Chikito ta un área ku ta pa hopi tempu riba nos lista di kalamidat komo área di inundashon. Meskos ku Madiki, meskos ku KS, bario di Suster Dorotea, Zeewijk, tur e áreanan, Palm Beach tambe, ta áreanan ku nos ta monitoreá bon. I den e último añanan nos tabata ku un desaroyo grandi, seike men ku Hopi construccion ta un lugar, hopi caretera wor traha, keme e runoffnan ta bira mas grandi compara cu dies, binti aña pasa. Dies, binti aña pasa bo tin menos asfalt, menos cas, keme bo bo absorbacion di tera ta mas alto. Awor keda mas verharding bo tini, mas runoff bo tini, keme bo capacidad di Koi awa ta bira ménos pasobra runoff ta bira mas grandi. Se ta relativo. Ora bo haya construccionnan of uso ilegal di pasada di awanan, esei ta haci e riesgo mas grandi pa nos por maneha e inundacion. Y ayera ta berdad cu nan a debe a tuma accion pa nos mitiga e riesgo pa evita Ku e besindario lo haya problema di inundacion awa den den kura y awa drenta den e kasnan. Awor aki ya kaba den e diferente areanan, ya kaba e pompnan ta presente pa kualkier. Nos ta naturalmente bo no ta pone bo pompnan bloot pa daño, pero nos ta tuma un riesgo pa pone un pomp di biaha na e gulido na Pochkito ku tur e slangnan prepara. pa ora ku nos e nivel di awa ta menasante nos tin e personal ku ta bai pone start di biaha pa kuminsá pòmp e awa. E otro pòmpnan ta keda pa nos por wak despues ku nos kaba di hasi un assessment di e área, nos ta wak kuater prioridat pa nos bai pòmp e oranan.

di di nos departamento mes pero nos ta partner cu un un sector priva unda cu nan tin dos pump disponibel cu operators y e pump nan aki ta pump grandi cu por handle sinku mil galon pa minuut y ora ey a nos ta identifica e areanan cu ta cu ta cu ta debil y cu ta high risk pa inundacion nos ta. Laga nan hibe pòmpenan i pone pòmp ei den operashon. Nos a ripará ku bosonan ta hasiendo un bon trabou i diferente kos, pero e parti di waya di koriente, e parti di matanan, kon kon bosonan ta hendel esei sabiendo ku nos ta bai aya bientu mas fuerte? Ke prekaushon tin p'esei? Wak, Wai di Coriente ta unu akinan nos tin ku menshoná ku tin un responsabilidat kompartí entre Elmar ku Dewey. Elmar tin ku zòrg pa su wainan ta clear di matanan. Nan ta hasi mantenshon i anos tambe ta hasi mantenshon. Naturalmente bo no ta yega na hasi un mantenshon tur biaha di e mati kuijinan i konsekuentemente ora ku awa yobe ku bientu. E matanan ke ta bira mas pisá i nan reis no ta no ta ta superfisial ku nan ta kai hopi lihé. I esei nos tin ku bai misa eksperensiá ora ki nan i nos tin ku bai wak ki kua di mata kuigi nan ta bai keda kua tin ku bai. Ora ki nos ta tende trese dilanti ku e bario ki tin mas risiko kisas ku por yena ku mas awa ta Madiki entre otro bario ku el a wordo nombrá. Pero e parti di San Nicolas, e Calle Grandi tambe ta yena cu agua. Pasobra nan tin tambe un plan di emergencia pa esey. Wak, Na San Nicolas nos tin dos area, un area cu ta wordo inunda constantemente, esaki ta Amalia van Zwamstraat, y akinan nos ta den conversacion cu RDA pa nan por habri e canal di agua. Den nan tereno p'e awa por yega lamá mas lihé. Ok. Danki. Danki señor Marlon Cruz, director di DEWE pa tur e contestanan. Nos ta continua cu nos siguiente miembro di prensa den sala. Adelante señor Hilario Donker di Hits 100 FM cu e siguiente preguntanan acerca di e situacion di tempo. Sa aki ta e pregunta pa Prome Minister. Pa loke ta e shelter in place bo tin e sector hotelero unda cu restaurant nan ta brinda nan servicio nan tin mag di keda habri durante e shelter place? Den e caso di horeca nos ta haci un distincion. Un restaurant den principio no ta un servicio esencial ora bo tin un mal tempo di e magnitud ki na caminda. Nos ta pidi restaurantan tambe pa cera mescos cu tur esuna no esencial. E úniko eksepshon ta e restaurantenan ku ta den hotelnan, on property di hotelnan, pa sigui brinda e servisio na e turistanan, pero nos ta konta si ku e doño trabou, e hotel, lo tin lo ta prudente i responsabel den te ki ora e ta keda habrí tambe i te ki ora e ta spera ku su trahadónan ta riba kaya. Nos tin den nos krisis team Tin un cluster ku ta enkargá spesialmente kesei, nos tin kontakto direkto i si nos konstatá ku e situashon ta di tal seriedat ku nos mes ta haya ku e restorantnan tin ku sera, nos ta sera nan. Pero e momentonan aki nos ta pidi pa e koperashon di e trahadónan tambe pa sigui duna servisio den e hotèlnan on property. Restaurantnan ku no ta on property no ta wòrdu konsiderá komo esensial awor aki. Ok. Pa loke ta e informashon ku a sali awor ei, gobièrnu a manda informashon tokante e kòdigo kokorá, anto kiko, ki paso mester tuma. Tin hende ta puntra si por bo publiké na e otro idiomanan ku ta konosé aki na Rupa, ta pues na ingles, spañó, hulandes. Esei ta posibel? Esei ta un bon punto i nos lo.

Pa klarifikashon nan ta semper por duna un diferensia, un klarifikashon di diferensia prinsipal entre Toke te Keda i Shelter in Place pasobra tien ta ainda ta bruhando e temanan aki, foral ku si na Kòrsou nan a pone Toke te Keda, Aruba ta pone Shelter in Place, why the difference? Anto si por esplika un ratu en kòrt Kiko ta e diferensia mas prinsipal? Si, mi tin ke resei ta un hopi bon pregunta. Mi ta pidi señor Hermans pa spliká el den detais, to despues mi ta kontestá. Oké, pero e mintá yera si mi por, oké, si mi tin pregunta mas pa señora Wever. A bisa ku e shelter in place ta di awetá di seis or pa mañana mainta seis or i por ta mañana mainta lanta ku solo solo etsetera etsetera. Tin posibilidat ku Si e situacion, God forbid, e bira mas pio of e sigui empeora y cu ta ripara cu no por subi riba caya y por ehempel cuatro ora di madruga, cinco ora di madruga coriente bay tu caminda y no por comunica y cu ta haya necesidad pa extende e sheltering place of whatever happens E ta keda pe seis or y lo wak otro forma con pa dil pa evita un caos riba caminda? No, mi tin cu bisa cu nos ta monitoreando e situacion aki cada rato. Señor Barkemeyer a bisa que ta bay haya un update un djis, a base di esey nos ta bole revisa nos plan. Si mester adapte, mesora nos ta den comunicacion. Fia boso cu comunidad pa sa kico ta e cambionan. Mi ta ta kier a pidi señor Hermans e ora pa splica diferencia di con nos nos ta den nos ta opta pa shelter in place y no toki ta keda awo, pero tambe tal vez pa elabora cua ta e canal di comunicacion den caso extremo cu nos perde coriente kico ta e canal di comunicacion entre rampen y prensa e ora. Señor Hermans. Entonces e posibilidad ta cu despues cu e shelter in place Por keda ekstendí i no ta keda te ku seis or. Posibilidat t'ei ku e ta bira un toke de keda tambe, pero awor nos no por bisa nada tokot ta dependé di e seriedat n'e momento ei. Señor Hermans por elaborá mas i ora mi ta bin bèk sibo mester. Danki Premier Wever Croes p'e kontesta nan. Adelante señor Hermans di Bureau Ramp en Bestrijding den Aruba. Korekto. E diferensia ta ku toke de keda e ta mandatory O tin ku keda paden òf tin reprèsi si bo ta riba kaya i si bo no ta outorisá pa riba kaya. Shelter in place, tur gobièrnu ta obligá pa notifiká ora ku tin un risiko asina haltu i eminente ku por kosta bida òf daño na infrastruktura, bo tin ku notifiká shelter in place. tin un diferensia. Kiko ta hasiendo esaki un punto di diskushon? Semper nos a pasa dor di sistema aki ku shelter in place. El awor ora konosí den kòvid el a bira shelter in place pero normal hende bo ta bisa tur hende keda pa den den den kas. Kòrsou a pone toke de keda. Pakiko Aruba no a pone toke de keda? Si bo mester di asistensia promé ke pasada ku nos ta predeterminá ku ta ochor awenochi, bo no por subi ku toke de keda riba kai ata e ora bo tin gewòlkennan ku a nos no ta ta kier pa a sosodé. Pero bia pasá den Covid ta tin esepshon, ta tin toke de keda, pero ta tin un lista di esnan ku ta wòrdu exempt. Korekto. Dus ku era Tòg por hasi el e ku esei. Kon bin lo a e tòg i usa esei ora? No, no, no. Awor aki ta ful bo pueblo ta den nesesidat, no? Oke. Ke men si abo pa kasualidat a kai kibra bo bo pia, bo no tin ku yama sentral di polis ku lo ta hopi drùk anto pa pidi si mi maki bai hospital. P'esei e ta hopi epsepshonal pa bo tin un toke de keda promé ku un pasada di un sistema kaminda ku tur hende mester di di asistensia. P'esei nos ta bai shelter in place pasobra e ta obligashon di gobièrnu pa avisa bo ku tin un peliger eminente ku por afektá asta kosta bo bo bida. Nos ta manda e te seis or di mainta promé ku esei ku loke ku meteo ta indiká nos por tin un assessment kaba asina. Si e no ta asina ku el a empeorá el a gara nos di sorpresa. Rampen Birou ta bira e sentro di sentral di komunikashon. Tur kos lo bai sosodé na Wayaka for di e birou enanan i pa e dienstanan ku no tin komunikashon nos tin runnernan indiká ku nos ta bai tin un beel tog di e pais den kua situashon e ta. Tin normalmente un emisora ku ta wòrdu stipulá kome emisora di emergensia ku. Kiko ku pasa e sita ke ta den aire ora yu motor tin e blackout ta un radio so ke ta ondier paso ta tin tin hopi zender riba acero ku ta bai ta kai afo den e kaso aki por ta menshone kaminda mi no a por a skuchele kua ta e emisora ku a wordu a wordu apunta si tin un emisora ku a wordu apunta ku ta bira e emisora di krisis ku pase loke pase esei tur hende tin akseso ku si bo no tin internet paso ta bisa Si bo tin internet tin radionan ku bateria pero kua radio bo ta eskucha si tur radio ta out? Entonces e ora si tin un radio ku ta stipula ku ta bira e radio di emergensia. No Aruba no a stipula un radio di emergensia nos a sigui usa nos platform diario. Pero como te comunica cu hende si por ejemplo no tin coriente y si tin radio no ta mas prudente pa tin un radio cu bateria ainda e tin accesibilidad nansha? Se te la ruba awor aki a set up na Guayaca e lo keda informa pueblo nan ta bay live. E mena setup kabanan Wayaka komo e sentro di komunikashon. Si tin koriente. Tin tanta ku tin koriente. Wa loke mi ta loke loke ku mi ta kere ku na Aruba nos mester por konsientisá e pueblo aki i eduká e pueblo aki nanan ku emergensia ta keda emergensia loke ku eigelik tur hende ta aspèk di nos. ta pa cometé milager y pa nos sigui e mesun nos ta pasa den cu covid na momento cu nos ta bin cu medida pa contené e verspreiding otro banda nan ta lucha cu nos pa habri tur co awe nos ta prepara ayera Kòrsou bay codico cara dicon Aruba no bay den codico cara nos tin nos plan e ta aproba Nos ta pasando dor di dje, pero loke ku nos ta espèk i bo ta wak e komentarionan ku tin ku nos ta espèk pa bida sigui normal den un emergensia. E ta sosodé na Merka, lo ta sosodé na Hulanda, tur e pais grandinan, i mi ta keda kere i mi ta bolbe ripití, nos ta den un posishon ku nos a train nos plannan, tur aña nos ta train, nos a sa nos debilidat i nos stèrkte. Ke men. Si coriente bay ta bay el e coriente a bay nos no ta merca cu tin millones pa inverti den un emergency network nos no tin e nos a pref escoge pa usa e platform diario cu semper a duna coperacion pa informa e mesun na momento tito cu nos escoge un radio di emergencia cu a cualifica. Mi ta sigur ku hopi Youtube prensanan lo hamas lo duna mi espasio pa sigui informá e pueblo. Antes te mi ke evitá. Ok. Kolonnan di emergensia, mi sa ku na Kòrsou, mi no ke kompará pero mi sa sigur mi ku tin mas ku lo kòrá. Kòrá ta e su máksimo òf e situashon por bira mas pió ku tin otro kolonnan ku ainda. Por wòrdu anunsiá, pues lo anunsiá solamente hel oraño i korá, pero no a bisa ku si e bira mas pió nos ta bai na un otro koló i kiko e koló ei ta. No, pa e pueblo e ta korá, pa e servisionan di emergensia tin un koló mas ku ta pretu. Kiko ta signifiká ku pretu? Si mala suerte toka bo, bo haya ataka di corazon, ambulans lo no yega cerca bo. Ke mester esey, hopi biaha nos ta call the shot hopi cerca di e sistema. Pero pa pueblo Cora ta e maximo. Despues di esaki pa e departamento di gobiernonan nos tin e color preto y e color biña. Mene awor a scucha cu for di DOW di señor Cruz cu nos tin un Nos ta predetermá pa tres or gobièrnu su servisionan di emergensia por bai den biña. Shelter in place ta te seis or di mainta pa duna nos e spasio di hasi un assessment. Atrobe mi ke rekordá, nos no mester bai den pániko, nos no ta papiando di horkan, nos ta papiando di un tropical wave i un tropical storm. Dios kapa e pais aki ku nos no haña un kòl pa un horkan kategoria un òf dos. So segun mi nos ta mata otro promé ku e horkan mes yega riba e pais aki nan dor di nos no por distingui e nivelnan ku nos ta den. P'esei mi a pidi durante e siman anterior ban sigui e medionan di komunikashon ofisial. Gobièrnu tin responsabilidat, unu, e tin ku evaluá bo ekonomia, e tin ku evaluá seguridat, e sa su kapasidat di respondé. Nos no por hinka un pueblo den pániko, anto a resultá. Ku e no ta ta asina paso ami lo no ke ta menes president maña merdía aki nan ora ku nos a haya porta dies milimeter di awa pasobra e ora ta bisa tene bo ba over excite nos ke men kiko ta pasa p'esei nos ta papia di tropical wave tropical storm pa ora ku hurkan bin ku ta bira hopi mas si tabata hurkan awor aki nos no ta kinan nos lo ta dies kuater ora kaba den shelter en plis. Thank you. Thank you. Di siguiente ultimo pregunta ta pa señor. Cruz di si non cruz. Su Cruz, me un colega mencioné brevemente, pero a mencionar un hopi bia arriba e, e, e gulidonan, e dam, e royonan, pero e hopi ta tin matanan específico que no sa grande que ta conocí que tin problema que tin un palo mara, no ten echt si e señanan delanta ya tambe a wordo poni pa su portretnan comenza aparecer riba Facebook Mindernan sosial ku kòrpobon riba nan nan tambe ta kla pa bai a kai bou a tene kuenta ku esenan tambe ku esei por pasa. Wak, ta ami pone asina, no ta tur riesgo bo por mitigá. Den e kaso ki nos ta opta pa wak unda e riesgonan ta mas grandi i purba di mitigá esei unda ku tin peliger. Pa inundacion, peligro pa bida personal, peligro pa dañonan hopi grandi. Loke trata un mata, mati cuiji por cay, nos por lant'e bek, streat'e, tin mata cu bo no por lanta bek, nos tin cortele. Y si ta un mata cu tin un edad hopi halto, nos ta haci tur lo maximo esfuerso pa cuidele. y esai ta nos tarea di haci, nos ta haci cada observacion ta un risico analise nos ta haci y un risico beheershingsplan nos ta haci. Den e ultimo calamidad mi ta corda marduga mainta hendenan cuminsa yama y a pidi please no yama te ora cu e coho caba. Mi pregunta ta specifico na ki momento. Ta ok pa cuminsa yama de way of pa cuminsa message de way kico pa boso ta e punto y paso pa ta pa loke pami ta un crisis ainda pa boso ya caba el a pasa ki momento boso ta cuminsa acepta yamada y numero dos tin gastonan pasobra por ejemplo por corar pero tin gastonan mara cu bin mi cas ta yengue awa bin cu pump bin pump e Si tin gastunan maráne esei ku e persona no tin ku paga pa e no haña sorpresa por ta en reunion. Wak, den e kaso akí tin dos kos. Uno, den parti preparashon nan por yama nos te ka awe tari ainda. Promé ku kuato or pasobra tin ku nos un dos ora pa nos hasi un assessment di riesgo i si nos ta bai mobilisá pa hasiel. Nos ta Asesibel ainda, pero despues di seis or nos personal tambe tin cu bay shelter in place, nan tin cu bay sosega, relax, pa ora cu e nos ta entra den response phase, den response phase nos tin e OT, e operational team cu tin cu traha, cu tin cu ricibi tur e kehonan. Di ora ey tur cos ta pasa afi di operational team. Anto e teamnan ta dispers tur e kehonan na e departa kada cluster pa nan atendele. Mi por comprende ora cu e ora specifico ta despues cu e shelter in place termina. Ban bisa cu ta seis or, despues di seis or e ora por di cuminsa ricibi yamada of ya caba por cuminsa haci yamada prome cu e shelter in place termina. Nos lo den caso aki. Nos ta nos ta tres or supuestamente segun medio e lo mester a pasa caba nos ta drenta un fase bien a e oranan cu si ta necesario ta safe e teamnan di gobierno di calamidad lo sali cuminsa haci assessment pafo y naturalmente nos ta lo ripara e dañonan grandi cu ora haci caba y nos ta pone prioridad ta bonan I ora ei un persona ku ke yama, yama despues di di ocho or nuebe or di maita. Finalmente e gastonan si bo voorbeeld ta un kaya mi ta komprende ku ta pa algemeen belang pero si ta un persona ku tin su kura su so i ku e mester di pump i no tin anto no por move tin mucha etsetera boso ta bin tambe ora einan i tin gasto. Specifico pa esai ora? Como Dewey, e nomber ta bisa Dienst Openbare Werken. Nos ta dedica hopi bes ariba tur loke ta caminda territorio publico. Brandweer ta esun cu lo bay ta haci na trabao di di chica un cura di cas of solamente nos ta drenta den accion ora ta tin un cas cu a inunda awa drenta e cas, nos ta drenta den accion. Thank you. Danki señor Cruz pa tur e contestanan y tambe Premier Wever Croes. Nos ta bay cu nos ultimo pregunta. Adelante señor Hilario Donker di Hits 100 FM cu e ultimo pregunta awe mainta. Si mi haya un pregunta cu ta toca e grupo di. Ansianonan, e ta bisa e ta di di Elderly Friendly Community di Fundashon Alzheimer Aruba. E ta bisa e ta punta si tin un plan pa e hendenan di edat ku ta biba nan so i no tin famia. Gobièrnu mes no tin un plan espesífiko pa e ni e grupo aki ni ningun otro persona ku no tin un otro sosten. P'esei nos a hasi petishon di ayera, eindelijk di anteayera kaba, pa si tin famia yuda famianan òf otro organisashonnan yuda e hendenan. Klaro, nos tin un departamentu di asuntu sosial i nos tin Krus Kòròk ku ta parti di e krisistim, pero gobièrnu riba su mes no tin ègt. un organisacion pesey den casonan extremo cu real realmente no tin niun otro hende cu por yuda, claro semper bo bati na porta di Cruz Cora of di Sociale Zaken. Pero esaki pa nos por sali mas miho posibel di e efectonan di e mal tempo aki nos mester di ayudo di tur tur hende. Danki. Danki Premier Wever Croes pa e contesta. Asina aki tambe nos yegando poco a poco n'e parti final gradiciendo tur e crisis team y Premier Wever Croes pa tur e contestanan. Nos ta bay pasa palabra pa Premier Wever Croes pa nos por scucha e declaracion di cierre pa cu e situacion aki di tempo. Awe nos a duna un update, nos a anuncia cu Chesosor nos ta drenta codigo Cora Pasobra ku e tormenta òf e mal tempu aki ta biendo den nos direkshon ku un velosidat mas haltu, ku un chèns tambe ke por laga mas awaseru atras. Mi ke pidi tur hende pa tuma esaki na serio. Nos ta topa ainda hende ku no ta kere ku esaki ta bai pasa, ku tin un fe grandi ku Dios ta spar nos di e mal tempu aki. Mi tambe ta spera esei, mi tambe ta resa pa esei, pero mi ta kere nos mester ta realístiko i mihó prepará nos ta, Mihó nos ta rekuperá di esaki. Ora bo ta enkontrá tormentanan di e tiponan aki, e mihó manera pa bo rekuperá di dje ta pa bo ta bon prepará promé ku e yega. Esei ta yuda bo enormemente hopi ku despues ku e pasa, si el a okashoná daño, ku nos por bai bèk na e rekuperashon ku nos tabata den despues di covid tambe. Mi ta spera ku tur hende por atené nan mes na e petishonnan, na e instrukshonnan ku nos ta duna di parti gobièrnu, nan no ta pa molestiá bo, nos no ta pidi bo keda den kas será, nos ta pidi bo keda den kas pasobra einan bo ta safe. E tempestat akinan nos no sa su intensidat una bes ku e yega aki banda, Esakinan ta kosnan ku ta solamente den man di Dios nan ta. Úniko kos nos por hasi ta prepará mihó posibel. Ban hasi esaki, ban prepará nos mes mihó, ban atené nos mes, ban kuida nos mes i nos famia, pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia i nos ta stima Aruba. Danki Premier Wever Croes pa e declaracion di cierre aki. Asina aki tambe nos a yega na parti final di nos conferencia di prensa extraordinario di Gobierno. Nos ta gradici Premier Wever Croes hunto cu Crisis Team, tur nos profesionalnan den sala presente, nos miembronan di prensa, pueblo di Aruba, un y tur cu a sigui nos a traves di diferente plataformanan social y cu Dios proteha, bendiciona y cuida nos pais Aruba y tur esnan, tur e otro paisnan cu ta pasando den e situacion di mal tempo. Masha masha danki te den proximo oportunidad. Diario TV.